wahii wahii taate quraana irraa wahii quraana irraa taate jechu aayata jechuun ammoo qixaatun min alqur'aani muraa takka ta quraana irraa taateeni aayata jedhan suuraa ammoo xaayifaa jedhaniin harka tokko jechu jabu isiin suuratun haadhii suuratun tuni suuraa dhaabarii anzalnaahaa ka isii buufne wafaradnaahaa ahkaama isii keeysaa ka dirqama goone

maali isa ijoolleen ta'a akka adda baasaa ijoolleedha garaa isaa kan eege kaan booda garaa siif taatuun garaa tiyyaati usatti gargarsi gaa aboo zaakire

qaraasisaa dhalaa teessan qaraasisaa beera keessan qaraasisaa suuratu nuur gorsa qabdi suuratu nuur ahkaama qabdi suuratu nuur tiifama addaan dhiiraa fi dhalaan akka addaa tiifaman akka naamusaan jiraatan girdoo hidhadhaa jetti ija qaqqabadhaa jetti zinaan dalaginaa jetti kasagaggaalummaa dalage dhibba dhawaa jetti eega fuudhe immoo kan zinaa godhe akka ajjeefamuu murteeysiti adaba nama barsiifti ijoollee teeysan barsiisaa dardaraa fi dubra barsiisaa dhiiraa fi dhalaahuu barsiisaa akka namni adabaan guddatu akka namni naamusaan guddatu

hijaaba duubaan muhaadaraa godhu gaggeessuudhaafi malee muhaadaraa girdoo bantanii muhaadaraa hin godhina. Muhaadaraan girdoon hin barbaachifne tan akkami? Muhaadaraa dirree takkaahuu dirree iidaa bakka hijaabni godhuun hin mijjooyne bakka namaaf hin mijjooyne yoo taate Muhaadaraa akkasii san dhaabbatanii tumatti himan dhala. Akka nabiin dirree iidaa gaafattootti himetti sun dirree iidaa bal'oo keessatti. Gaafa immoo masiida taate takkaa hoommoo hoo mana faadha taate girdoon waajiba girdoo godhachuu ni beeka. Akkasi qabadha. Tanaaf Aishaan baraa barsiifadhaa jetti.

Kulla waaxidin minhumaa isaan lachuutuu dhawa. Mi'ata jaldatin jechuun dhawaa dhibba dhawaahi. Idhaa kaanaa bikreyni dubraa fi dardara yoggu tahan je. Nama amma dura hin fuudhin intala amma dura hin heerumin yoggu tahan dhibba dhawaa. Amat tokko si dhaan hidhaa takkaahuu amat tokko biyyaa baasaa. Dhalaa yoo taate nama hidhan malee biyyaa hin baasani. Azzaaniyatu dhalaa azzaaniyatu sharmuuxxittii dhalaatii fi wazzaanii sharmuuxxicha dhiiraa isii tanaa irra baddu je'eeti rabbiin ammoo isii dhurse jaanii isii turra baddu dhalaa turra badduudhaahi azzaaniyatu je sharmuuxxittii durse dhalaa durse maaliif jennaan namni hulaa sharmuuxummaa banu hedduu dhalaadha. Hulaa sagaggaalummaa namni banu isiidha. Isiirraa yoo fuula harkatte malee dhiirtichi ittiin tichiin deemtu bar. Yoo isiin yayyaammatte malee, yoo isiin ijaa fi nyaaraan yaamte malee, takkaa lisaanul haaliin yaamte malee, lisaanul haal jechuun huccuu wawaxxarattee, hidhii qalama dibattee, harmachi tulleeyfattee hudduu tulleeyfattee huccuu ol gabaabsattee gubbaa gabbanattee harma gad mullifattee akka amma dhalaan ammatti jirtu kana lisaanul haaliin maal jechuu jirti koottuu na qabadhu koottuu na sagaggaali koottuu hamtuu dalagi jechuu akka isiin ammatti jirtu kun jechuu odoo dhalaan amma akkana ta'u baatte Osoo dhalaan dhiira kajeelchisuu baatte dhiirtitti as hin deemtuu bar. Yoo dhiirtitti deemtee dhiirti kana isii tuqatte maali boo saqaccaana yoo isiin jette dhiirti mitti itti hin deemtu la. Oggu takka gubbaa tana gabbanatti. Tanaaf jecha isiin tun irraa hamtu. Tanaaf rabbiinuu isii durse jedhan. Azzaaniyatu baalagittii jeen. Azzaaniyatu sharmuuxxittiin dhalaa azzaaniyatu.

Intala heerumte oggusa gaggaalanii zinaa godhan farjumuuhumaa cafaqa ajjeesa'a. Warra isaan boodaatiif jiila akka tahuu fi akka namni zinaarraa if eeggatuu fi ellaa yoo zinaa dalayne hin baanu jedhanii namni wal eeggata if eeggata jechuudha. Imaama irraa baasa.

walaa ta'khudkum isin hin qabin bihimaa isaan lamaan garafuu jecha isin hin qabin ra'fatun jechuun rifaatuun isin hin qabin fi diinillaahi haddii shari'aa rabbii keessatti jechu haddii diin rabbiiti jecha hin rifatinaaf diin rabbiiti haddii baasaa ja'a haddii diin rabbii dubbatu kanaa jettanii hin rifatinaaf jechula rifattaniin dhiisinaa jechuu beeki xiilaa tokko irraa hin hir'isinaa jechuu dhibbarraa dhibbarraa irraa xiilaa tokko hin hir'isina yoo hir'ifte immoo rabbi isin dhiisu je itti isin hidayina itti hidaate rabbi isin dhiisu je nama tokko harrifatee fi silaa bakka dhibba dha'uu qabu sagaltamii sagal dha'ee takka rifatee fi dhiise takkitti sana dhiifama jeeni awwa ofirraa naagee na dhiisa jee namichi alaan allaan takka dhiisee fi bar guyyaa qiyaamaa rabbiin ni yaama jee nama san ati amiiraa mi'e imaamaa mi'e Haddii dha'uun na ajajee mee maaliif haddii dhibba guutuu dhabdee takkitti san irrifta jeen. Yaa rabbi rifadhee fi tumaan ni tume kaayisa takkumaan irrise takkitti waa'umaatiif jee tumaan irrise. Ati sinnarra namaa rifata. Sinnarra gabrootan kiyyaa rifachuu beeka. Isaa rifachuun akkasi. Deem karaa ibiddaa homa jaanicha. Takkitti isa waan dhifteef jecha. tokko immoo ka dhibbaa fi takka dhawee je- ta- takka dhawee jire je dhibbaa fi takka dhawe tirfi miti ottu bootoo amiiraa imaamaa mi'ee maaf tirfii dhoyta gurbaa kan haddiin baafne irraa baase maa tirfii dhoyta yaa rabbi kuma inni walitti hin deebineef hin barjiilchumaaf takka tii deeqaaye jeen jedhe Jiila siin narra jiilchuu beeka. Anuu dhibbaan murteesse. Murteesseetti jirra bareedduudha. Deemmatis karaa ibiddaa. Isaan lachuu kas godha jee. Hammuma rabbiin jee kana laa. Akkuma rabbiin jee godhan malee itti ida'uun taatu irraa isin rusuun taatu jee. Gaari in kuntum tu'minuuna billaahi wal yawmil aakhiri yoo rabbi guyyaa akhiraatti qaaman tan taatan dhawa haddii irraa baasa.

Zinaag waan ittiin dhiyaa waan itti dhiyaatanii miti achumarraa gorsa fudhatanii galaniin. Ummata gandatti hafeefis diinnii na godhan. Awwakumarraa abalu godhan silaa gartanii. Fitti namni fitti waan sun bira hin deddeeminaa waliin jedhan. Gorsa isaanii taati. Tanaafii wal yashaad azaabahumaa xaa'ifatun minal mu'miniina jee. Garii mu'mintoota irraa ta'anaa bira dhufanii immoo jedha. Azzaaniyatu sharmuuxxittii dhalaatii fi wazzaanii sharmuuxxicha dhiiraa.

Haddii diin Rabbii dubbatu keessatti haddii diin Rabbii kanaa jecha hin rifatinaa fi dhawaa diin Rabbiitti isin ajaje. In kuntum tu'minuuna billaahi wal yawmil aakhiri yoo ka Rabbii guyyaa aakhiraatti amantan taate dhawaa. Wal yashahad jechuun haragaa wal yashahad haa bira dhufu jechuudha. Azaabahumaa qixaaxa isaan lamaanii bira haa dhufu.

dhibba dha'uu fi amma tokko biyya ari'uudha dhiira eeguu taate dhalaa eeguu taate immoo biyyaan ari'an gandumatti hidhan manuma hidhaafatti hidhan ani kaa godhate haa waxxa'u hojii yoo takka waxxa'e malee hin ta'u haa waxxa'u waxxa'u jira aruusa seenu kaa